D'Jeunesse kann an der Réckronn einfach net méi gewannen. No engem Remis an enger Défaite gouf et och gëschter net déi erhoffte Victoire. Déi Escher hunn zu Ettelbréck géint eng lokal Ekipp gespillt, déi als Opsteiger näischt méi mam Ofstig wäerten ze dinn hunn. An och nom Een-Een gëschter Mëtten kann d'Etzella méi zefridde si wéi d'Jeunesse, de Yannick Seutberg deen erkläert.
Et war nämlech d'Ekipp aus dem Däich, déi sech gëschter Mëtten eng éischte Kéier weise konnt. D'Etzella Gans a Blo huet fréi probéiert, fir mat vill Tempo no vir ze spillen, a sou koume si och fréi zu enger éischter gudder Chance. Allerdéngs konnten d'Gäscht vun Esch an der néngter Minutt a Féierung goen. Den Todorovic gëtt de Ball eraus op de Ricky Delgado, an dee bréngt dat ronnt Lieder an d'Mëtt, wou sech den N'Diaye duerchsetzt an en 1-0 markéiere kann. D'Haushäre wollte séier eng Reaktioun weisen, an dat hu si dunn och gemaach. Si hu gutt kombinéiert, ma déi néideg Prezisioun huet de Jonge vum Claude Ottele awer nach gefeelt. Ettelbréck war weider um Drécker an huet sech bis an de Strofraum gespillt, ma wann ee seng Chancen esou ausspillt ewéi dat heiten, da kann ee keng Goler schéissen. Corneren, eigentlech eng Spezialitéit vun der Escher Jeunesse, ma dat huet gëschter net ëmmer esou gutt geklappt. Déi Analys ass richteg gemaach. Sollten der zwee um zweete Potto stoen, bon, dat muss mer dann an der Woch uschwätzen. Mee wat ech zréckbehalen, d'Jonge wollten alles schonn leschte Sonnden, mee et ass am Moment, leeft d'Gléck eis net no. Jeanette.
An och aus dem Spill eraus ass elo méi gaange bei den Escher. Den N'Jai kann de Ball gutt behaapten a schéisst praktesch vum Cornerfändel de Ball op de Potto. Der Etzella ass dann och net méi vill gelongen an der éischter Hallschent an dofir huet den Trainer Claude Ottele an der Paus reagéiert an huet de Jarecki fir de Magalhaes an d'Spill bruecht. An de Jarecki sollt d'Mettelbrécker Spill gutt doen. Och wann de Pimentel och no dëser Pass vum Agewiesselten de Ball net an d'Mëtt brénge kann. An der 67. Minutt konnt de Correia dunn no engem Corner vum Holtz de verdéngten Ausgläich markéieren. D'Lokalekipp war elo déi kloer besser Ekipp an no engem Zesummestouss tëscht dem Sommer an dem Portier an der 70. Minutt hat de Pimentel seng Ekipp esouguer bal a Féierung bruecht. An och den zweete Wiessel vum Claude Ottele huet Wierkung gewisen. De Bouschipdy huet d'Stabilitéit an der Offensiv verstäerkt an hat hei den Zwee-eent um Fouss.
Jo, dass mer déi Changementer elo gemeet hunn, déi hunn eis vill gehollef. A mir haten an der zweeter Halschent e bisse vill Dechet'en oder nom Ball gewonn. Mir haten dunn, eis Relancë war besser an der Mëtt, mir hunn, sinn e bisse méi esou laang mam Ball gelaf, den Calista an de Pimentel, an doduerch ass et mer och besser an d'Spill komm. Sinn mer an d'Schnëttstell erakomm, wou mer wollten. An dunn ass eist offensivt Spill och méi zum Droe komm, jo. An der 91. Minutt gouf et dann nach emol eng ganz kritesch Situatioun. Den Adrien Portier schéisst sech de Ball hei selwer widder d'Hand. Ettelbréck protestéiert, ma den Här Macedo léisst weiderlafen. Hands, ja oder nee? Eelefmeter oder net? Jugéiert selwer. Dono war da Schluss, esou datt de Match mat engem Eent Eent op en Enn gaangen ass, dat nodeems d'Etzella eng gutt zweet Hallschent gespillt huet.
Wou mer zweet Halschent rauskomm sinn, ware mer méi motivéiert. Mir wollten een deen, mir wollte villäicht och nach den zweeten schéissen, wou mer elo déi lescht Minutt nach do eng Chance haten.
Aus dräi Matcher, dat ass de Bilan vun der Escher Jeunesse an der Réckronn. Am nächste Weekend geet et da géint den F91 Diddeleng. Géint Diddeleng ass et vläicht méi en einfache Match. Déi wäerten ganz sécher d'Spill maache kommen. Dat kënnt eis méi entgéint. Mär kënnen op Kontere spillen. Esou laang wéi méiglech musse mer en Null Null maachen, probéieren den Eent Null ze maachen. Wann s de Eent Null géint Diddeleng hanne kënns, da gëtt et ganz schwéier. Mee do si mer jo nach net. D'Ettelbrécker Etzella bleift an der Réckronn als ongeschloen a kritt nächste Weekend da mat Rouspert Besuch vun engem direkte Konkurrent.
Jo, Dir gesitt et, Nom e Match a wärend eisen Interviewe koum et zu enger Kläpperei. Ongeféier 17 Spectateure sinn um Terrain an op der Lafpist unenee geroden. Déi Escher Supporter sinn eriwwer bäi déi Ettelbrécker gelaf. Dat sinn natierlech Aktiounen, déi kee wëll gesinn an déi sollen en Nospill hunn. Jo, komme mer elo bei alleguerten d'Resultater vum siechzéngte Spilldag. Rouspert mécht 3 wichteg Punkten um Camping géint Rëmeleng, Munneref verléiert doheem mat 1, 2 géint Diddeleng, de Progrès setzt sech zu Hueschtert duerch an den RMHAM Benfica gewënnt mam neien Trainer géint de Stater Racing. Den F91 Diddeleng ass elo den neien Tabelleleader, ee Punkt virun der Fola. D'Jeunesse an Nidderkuer bleiwen awer weider drun. Déifferdeng ass nëmmen nach op der aachter Plaz, den RMHAM Benfica Ass elo op der Barrageplaz a Rëmeleng bleift e bëssen ofgeschloen op der leschter Plaz an der Tabell. Prellungen. Zerrungen, Muskelfaserrëss a Bännerrëss, dat si just e puer vun deenen heefegste Blessuren am Futtball. Op engem internationale Futtballkongress si. Verletzungen am Futtball besser kann verhënneren a fir dann och wichteg Preventiounstuyau'en auszetauschen. D'Zil war et an deem Kontext och d'Traineren aus dem Lëtzebuerger Futtball nach besser ze informéieren. E Reportage vum Fränk Elsen. Well beim Futtball e gewëssen Verletzungsrisiko besteet, sollen preventiv Übungen an den Training mat agebonne ginn. A deem Kontext huet FIFA de Preventiounsprogramm Eleven Plus Kids entwéckelt, deen op verschiddenen Erfarunge vun Experte baséiert an deen de Verletzungsrisiko reduzéiere soll. Dat Ganzt ass e komplette Programm, fir sech waarm ze maachen, dee fir Kanner bis 14 Joer ausgeschafft gouf. De Roland Rösler huet matgehollef dëse Programm, deen aus 7 einfachen Übunge besteet, ze developpéieren. déi gezielt entwickelt wurden, für Kinder auf Kinderfußballspiele auf.

de Monnerich an d'medizinesch Kommissioun an da geet et doäus mol an d'Trainerkommissioun. Dat ass wichteg an datt den Trainer Virbereedungen op verschidde Levelen, verschidde Graden, datt do d'Trainer dat matkréien. Mat de Preventiounsprogramme kann ee virun allem de Risk vun Knéiverletzungen, Verstauchungen an Iwwerbelaaschtunge reduzéieren. Wichteg ass virun allem dat den Trainer d'Spiller motivéiert de Programm esou dacks a korrekt ewéi méiglech duerchzezéien. Recherchen hunn nämlech erginn dat den Programm e groussen Impakt huet wann een. Ekipp gefouert gëtt. Dat heescht Spiller aus enger Ekipp déi den Programm dacks gemaach hunn, hunn sech manner verletzt ewéi anerer aus.

Diese biomechaneschen Kräfte auszuhalten. Mir maachen eist Bescht fir d'Veräiner, mä si jo och dobäi duerfir d'Traineren auszebilden, och an de Coursen, datt se och dat heie léieren, e gewëssen Niveau, datt d'Spiller vu klengem un och schonn sech och Hygiène de vie léieren, Ernährung an och Vorbeugung. Och eng gutt Erhuelung no enger Trainingsunité oder engem Match kënnen hëllefen, Verletzungen ze verhënneren. Déi wuel populärste Methode vun der Regeneratioun sinn de Schlof an d'Auslafen. Futtballclibb loossen sech awer och ëmmer nei Methoden afalen, fir d'Regeneratioun vun de Spiller virunzebréngen. Beispillsweis notzen en Deel vun de Bundesligaclibb kal Bäder. Diese kalte Bäder bringen schon etwas zur Regeneration. Man kann jetzt nicht sagen für 100 Prozent der Spieler, aber für viele bringt es was. Leider kann man nicht so gut vorhersagen, für wen es was bringt und für wen nicht, aber. Sie sind auch recht ungefährlich, deswegen kann man Kältebäder, glaube ich, recht bedenkenlos empfehlen. An och eng gutt Ernährung kann d'Erhuelung fërderen. Wichteg wier et, zwou oder dräi Stonnen nom Match nees d'Batterie mat engem Iessen opzelueden. Wärend engem Match oder engem Training verbraucht de Kierper vill Proteinnen a Kuelenhydraten. Fir dëse Verloscht auszegläichen, gëtt recommandéiert, een bis zwee Liter Flëssegkeet zou sech ze huelen, sief et Waasser, Elektrolytten oder Proteinshaken, ze drénken.

Mee op d'Schiedsrichter, do huet nach keen esou richteg gekuckt, wéi do objektiverweis de Stress ass. Well d'Schiedsrichter hunn jo Stress souwuel duerch déi kierperlech Belaaschtung, mee och de ganz grousse mentalen Stress. Am Verglach zu den nonzeger Joren gesinn d'Trainingsunitéiten haut anescht aus. Dem DFB-Dokter Tim Meyer no wieren se méi intensiv ginn. Dat wier virun allem drop zeréckzeféieren, well och d'Matcher méi intensiv gi wieren an. D'Texte fir et wichteg, datt d'Clibb méi preventiv Übungen an hir Trainingsprogramm missten integréieren, esou nach den Dokter Tim Meyer. Dat wär et gewiescht fir haut. Rendez-vous dann muer um. Bayern München géint Liverpool, Äddi a bis geschwënn!